a yi titanium ya ti-29 it's very tight very very tight oh n'wana kwa mi a langutana njhani na beni mayangani vanhu va xikomba ni heli ku ya vona beni mayangani ya ku cineni unless ya tele eh, unless ya tele ku languta mehe mara va leri ku ya langutana na yena leyi le ku ya cina ah, wa vona unless ku a ni n'wi vona mina ni proper ra hina hi vanhu va tlilasi nyana ku langutana na hina ho titwa ho tikumirikanana so but anyway i was not easily shaken on the ground loyi un'wana wa mahala no wa loyi wa matomani tiyele swoho swo jikajika hi switediyamu a teka matomo ya vanhu sungurini se landze swivungu swa vanhu ka ha ti tani na hi se yeyane le matomo i jikajiki tiyele swoho swo jikajika hi switediyamu satanyoka Ah, matou mano se ako. Mi se ela tu wemster to nana loku yenu. Oh, munhu wo famba khululela laha hinkwako laha. a ku ku heta matomana a ku ku heta misinya i ku heta swilo leswi hinkwaswo leswi a ku ku heta tihlampfi a ku ku heta i ku he hinkwaswo a ku swi heta swiharhi eyi khetha xin'we vanhu va xikwembu mi nge ri heti swilo leswi hinkwaswo chuzanyana xin'wenyana kumbe swimbirinyana u wa teka hinkwaswo swi heta hinkwaswo loko matomana wa teka loko hinkwaswo leswi wo yi nghenelerile loko yi teka ti-worms lama ni nga hlamali na swa matomani no twa n'wana a ni me ni tshama ndzeni ka capital city ti va ku ti-wams vanhu va le ndzeni ka capital city na n'wi xavela na ta n'wi xavela colgate luya ta ku xavela colgate luwa n'wini n'wana wun'we a ni fanele va phera va va vanghana vanhu va hoxa lava vanghana va ndla swilo swa vo kahle xavuzeti ugrand xin'wana ene hava timbonyo mina hava mbonyo mina sweswi swa wehe twa ku ta fika nsungu ehawu ku laha loko ho humesa na ndi a no tirha hi mavoko ya mina eh, a ri mavoko ku tsha ku tirha mihleketo a vonisani leswaku thekinoloji masiku lama ku tirha mihleketo swi va mavoko wa swo nghenelela

le pretoria west va lunghisa swikorokoro sweswi nga ku swi xava switirhi tirha mina ni ya le palamende ni ya vulavula ni ya ni ya ni ya ni ya encourage u tiva yini wena a koko a ni ngo na va lava va la kwala giyani kumbe na mene byi byi nga tala kwalano i teke luwa munghani wa koho luwa wa mukhansela va kwalano va ku vulavula u ta vulavula yini loyi i tirhangisa na matini ya keke jule

Um, yeah, bring another one. Yeah, tell her. Sure. Um, a va n'wi khwexeni a ni ri i va yisela tihunyi mahala a va fanele va n'wi khwexela ku a wehe i ngo swi a ku vona ku i na baki yi bi i na rona papila ra vuchayeri na a va vutisi va nga n'wi vutisa ni ri va la yimela siku rin'wana endla swi ta hi vulavurisa ngopfu a va na papila ro chayela wa mbyana scam yi hambana papila ro chayela munhu wa kona hana reyila ya fika leyi fika kwini kwini kwini mara papila ro chayela dolo lo hayi xitirhi i xitirhi i haslar haslar munhu e haslar ni tindlela ta kahle nga compare swo ka swi nga compereki un'wana a ku ha wu ta hela ntirho ka masipala le ka masipala n'wananga ngo fika na munhu peace va va n'wi nyika va ku vulavula nan'we mi hava vanhu va vulavurisa mi vitana munhu nje munhu a ngo wa hi ta famba hi dlaya mimoya ku i le ku tshovelele ka misinya leya hinkwayo leyikulu la ma swi twa mara nkoka wa misinya ku yini ma wu tiva mara nkoka wa misinya a nga la ku vona nsinya munhu yaloyo hi ta ze se hi famba ha hlukela hi ti-double story ta hina leti hi nga ta ti aka malembe lama taku se ku ta ka ha ri hava nsinya i yi tsemelerini i yi tsemeleri i yi tsemeleri a ah. a wisi gezi leriya hi ndlela ku ku hunguta ka tihunyi vanhu va xikwembu hi la ku kota ku tshama khale nsinya leyi yo yi khomaka moya munhu yi bizi wa tsemelela hala wa tsemelela hala wa saha hala wa lunghisa eh, hala

tibamu nyana tintsongo nyana mara le mutini ku hava nyana xibamu nyana xibamu xa ku xibamu a ah, vanhu va xi kuma i ku mikwana hala ku languta le mikwana yin'wanyana ya ku yi nga ku a yi approviwangi mikwana ya koho hikuva mikwana yi londliwa its man made ku hava nyana na xi hayi vanhu va xi kuma na tibamu nyana ra n'wana ra ku humesa mati ku hava ku huwa hi grindara na na tsakisa ya sweswi wa swi nga pfuni nchumu